L-uċuħ tal-gżejjer Maltin huma nisġa ta' widien iserrpu qalb l-għoljiet. Meta tagħmel ħalba xita, dawn il-widien isiru xmajjar żgħar b'għadajjar imferrxin matulhom. Fil-fatt, il-widien tal-gżejjer tagħna jilqgħu fihom ilma li joriġina minn żewġ sorsi differenti, ilma tax-xita li bil-gravità jinżel minn postijiet fil-għoli u jinġema' fil-widien, u ilma illi wara li jimxi taħt wiċċ l-art, fil-ħamrija jew fil-blat, jiżbokka fil-wiċċ bħala nixxiegħat u għejun. Il-widien li l-ilma tagħhom ġej kollu mix-xita jissejħu tranżitorji, jiġifieri fix-xhur meta tagħmel ix-xita, dawn il-widien ifawru bl-ilma u mbagħad jibdew jixxuttaw ftit ftit sakemm il-qiegħa tagħhom issir tajn. Il-maġġoranza tal-widien tagħna huma ta' dan it-tip. Mill-banda l-oħra, dawk il-widien li fihom tferra' xi għajn jew nixxiegħa, bħal ngħidu aħna Wied il-Baħrija, Wied il-Luq, il-Buskett jew Wied il-Nunzjata, Għawdex, ikollhom ilma ġieri tista' tgħid is-sena kollha. Il-widien jirrakkontaw l-istorja tal-passaġġ tal-ilma. Meta art tkun ċatta, mingħajr qlib jew taħt il-livell tal-baħar, l-ilma jistagħdar sakemm jew jinxef bix-xemx u r-riħ jew inkella jinxtorob fil-blat. Iżda meta l-ilma jsib postu fil-widien, dawn iservu ta' vini illi jwasslu l-ħajja f'kull roqgħa art illi l-wied imiss magħha. Qatt innutajtu kif anke art xagħrija, jekk tkun qed tħaddan wied magħha, tfawwar bil-ħajja anke fix-xhur sħan u xotti. Jinħolqu ekosistemi delikati, uniċi u mimlija ħajja. Għax għalkemm l-ekosistemi fil-widien tagħna huma żgħar, huma sinjuri bi flora u fawna illi żviluppaw u adattaw perfettament għall-kundizzjonijiet klimatiċi ta' dawn il-gżejjer. Fil-widien issib numru ta' annimali u ta' pjanti illi l-ħajja tagħhom hija msawra fuq il-kwantità ta' ilma li jkun hemm disponibbli. Ekosistemi illi jew evolvow bi speċi indiġeni, illi huma dawk l-ispeċi illi jkunu adattaw għall-klima ta' Malta u ssibhom b'mod naturali fl-ambjent Mediterranju, jew inkella speċi endemiċi illi ssibhom hawn Malta u fl-ebda pajjiż ieħor. F'wied bħal dan insibu ħafna speċi indiġeni, jiġifieri speċi Maltin, li daw ilhom jikbru f'pajjiżna minn qabel ġie l-bniedem hawnhekk. Allura ngħidulhom Maltin. Hemm is-siġar tal-luq, li huma siġar huma ta' jikbru f'nixxigħat u fil-widien fejn għandhom l-ilma. Insibu wkoll pjanti oħra li jikbru f'dan it-tip ta' ambjent, kif qed naraw hawnhekk, imma dawn il-pjanti wkoll huma mezz li fuqhom jgħixu ħlejjaq oħra ta' fawna. U mhux biss fuqhom iżma anke nsibu tip ta' fawna li jgħixu wkoll fl-ilma. L-iktar famuż forsi huwa ż-żrinġ. Insibu wkoll ċerta ħanfus tal-ilma, ċerta insetti bħal ċikku ġwiebi li iktar insibuh bħala dragonfly jew helicopter. Għalhekk il-widien Jilqgħu fihom il-fawna u l-flora Maltija, indiġena Maltija, li huma adattati għal dan it-tip ta' ambjent. U dawna minkejja illi fis-sajf l-ilma jinxef, xorta huma adattati biex jgħaddu minn dawn il-perjodi differenti ta' klima differenti u ambjent differenti. Matul il-wied insibu l-ħannewija. Ħannewija hija pjanta li tħobb id-dell u anke li tħobb l-umdità u mħabba s-sħana tas-sajf dinha torqod fis-sajf. Imma kif tħoss l-ewwel xita u l-ewwel bdil fit-temperatura, mill-ewwel terġa' tieħu r-ruħ u tinbet. Għalhekk il-wied huwa importanti għax huwa ambjent ekoloġiku sensittiv, kemm minħabba l-bidliet kbar, ta' temperatura u ta' ilma u kif ukoll mill-aspett kif aħna nittrattawh u nimmaniġġawh. Iżda mhux l-annimali u l-pjanti kollha li jabitaw fil-widien tagħna għandhom posthom hemm. Diversi speċi li nsibu fil-widien tagħna jissejħu aljeni, le le, mhux għax ġejjin mill-ispazju, iżda għaliex il-preżenza tagħhom mhijiex waħda li oriġinat fil-klima u l-ambjent tagħna. Anzi, waslu hawnhekk ftit snin ilu biss. forsi għexieren ta' snin, u l-preżenza tagħhom hija invażiva għaliex teqred u tieħu post il-pjanti u l-annimali indiġeni. Issa speċi invażivi huma dawk l-ispeċi illi mhumiex Maltin imma jinsabu f'pajjiżi oħra u illi weħedhom weħedhom ma jistgħu qatt jaslu Malta. Imma waslu għal Malta għax ikun ġabhom il-bniedem. jew indirettament, jiġu mal-merkanzija u prodotti oħra jew fuq il-bniedem stess meta jiġi minn barra minn Malta, jew inkella jiġu importati għall-kummerċ. Insibu pereżempju t-tuffiħ ir-riħ, bl-Ingliż jgħidu l-balloon vine illi qed jinfirex hawnhekk b'rata mgħaġġla, iktar antik hemm il-siġar tar-riġnu illi sabu ambjent adattat l-ilma illi qed jinfrixxu ħafna wkoll. Tħawlu ħafna siġar tal-akaċja fil-passat illi sabu ambjent tajjeb u siġar tal-ewkaliptus illi qed jinfirxu u jikkompetu u jieħdu post speċi indiġeni li jistgħu jikbru minn flokom. Mbagħad insibu anke xi annimali bħal iċkala l-ħamra Amerikana, l-American crayfish, li di xi ħadd telaqgħu hekk intenzjonalment. ma sabitx ruħha u b'kumbinazzjoni, imma di sabet ambjent tajjeb hawn u qed tikber u tiżdied u naturalment di tiekol. U tiekol l-imrieżeb, it-tadpoles jiġifieri, anke żrinċiet żgħar, tiekol ukoll il-larve ix-xagħat tal-ħanfus li jbidu fl-ilma u ta' ċikku ġwiebi, ta' dragonflies, u qed tiekol iż-żgħar tal-ispeċi indiġeni li nsibu f'dan il-wied. Huwa faċli ddaħħalhom, imma kważi impossibbli li dawn taqridhom. Iridu xogħol kontinwu, xogħol ta' monitoraġġ, xogħol ta' tneħħija tagħhom il-ħin kollu, mhuwiex faċli, imma jista' jitneħħew. Kemm taħsbu li għawidin f'Malta, f'Għawdex u f'Kemuna? Ħafna minna nżuru l-widin fix-xhur tax-xitwa, però qatt ħsibtu li dawk il-bajjiet li mmorru fihom fis-sajf jinsabu proprju f'ħalq ta' wied, jiġifieri fil-post fejn il-wied jispiċċa fil-baħar. Allura meta naraw hekk, kemm taħsbu illi hawn widien fil-gżejjer Maltin? Għoxrin? Ħamsin? F'dawn il-gżejjer insibu madwar 200 wied. Għedtilkom jien, dawn il-gżejjer huma nisġa ta' widien Iserrpu għall-plolijiet. Biex jifforma, wied jieħu eluf ta' snin. L-ilma u r-riħ inaqqxu u jħaffru l-blat artab u ramli, sakemm trinek isiru kanali li jikbru, isiru fondi u wisgħin u aktar fondi u aktar wisgħin. Insibu widien ta' tip u qies differenti. Fuq naħa waħda tal-iskala insibu widien fondi, relattivament dojoq, bi ġnub għoljin. bħal dak ta' Wied Babu, Żurrieq, Wied Żnuber, fil-limiti ta' Birżebbuġa, u Wied Imġarr ix-Xini f'Għawdex. U fuq l-estrem l-ieħor hemm widien tant wisgħin illi nsejna li huma widien. U tant insejna li bnejna fihom u niftakru biss meta jagħmel il-maltemp, bħal Birkirkara, il-Marsa, l-Imsida u San Ġiljan. Fin-nofs insibu widien wisgħin u ċatti b'art għammiela f'ħoġorhom, bħal Wied tal-Pwales, il-Wied t'Għajn Riħana, il-Wied tal-Lunzjata Għawdex u Wied il-Qlija, jew kif forsi huwa aktar magħruf, iċ-Chadwick Lakes. Min kien dan Chadwick? U għaliex inbnew dawn il-ħitan ta' lqugħ li nsibu f'dan il-wied? Osbert Chadwick twieled fl-1844 u kien inġinier b'esperjenza kbira imferrxa mal-Imperu Ingliż, fosthom fl-Indja, f'Hong Kong u anke fil-Ġamajka. Osbert wasal Malta fl-1883. u ġie hawnhekk biex jikkoordina s-sistema tal-produzzjoni tal-ilma. Fl-1885 tefa' għajnejh fuq Wied Liemu u Wied il-Qliegħa, fejn fassal sensiela ta' diigi, dawk li llum nirreferu għalihom bħala ċ-Chadwick Lakes, bil-għan illi l-ilma tax-xita, minflok jibqa' sejjer mgħaġġel lejn il-baħar u jintilef, jinżamm lura u jkun immaniġġjat sabiex jintuża għax-xorb u għall-agrikoltura. Dawn id-digi kellhom ukoll sistema ta' valvi li jikkontrollaw l-influss tal-ilma tul il-wied sabiex l-ilma miġbur fl-ilqugħ tad-digi jkun ippumpjat lejn ġibjun li hemm f'Ta' Qali qrib Torri Cumbo. Fil-fatt, la dgħajjar żgħar tal-ilma li jinġabar wara d-digi, u li llum ħafna jitpaxxew jarawhom jitbattlu f'kaskati żgħar, kienu jitbattlu u jerġgħu jimtlew anki sa seba' darbiet matul l-istaġun tax-xitwa. Ħitan simili bħal dawn inbnew f'widien oħra wkoll, 107 b'kollox, 75 f'Malta, 32 f'Għawdex. Minbarra f'Wied il-Qliegħa, iċ-Chadwick Lakes, insibu ħitan ta' lqugħ simili f'Wied is-Sewda, f'Wied il-Għasel u f'Wied il-Kbir f'Għawdex jew kif isibuh ħafna il-Wied tad-Dwejra, fost ħafna widien oħra. Fi żmien l-Inġinier Osbert Chadwick, lejn l-aħħar tas-seklu satax, fil-fatt, Kien kien sar pjan kbir biex ċertu areas jiġu identifikati fejn jinbnew diegi biex jinżamm u jinħażen l-ilma. L-għan kien li ovvjament dan l-ilma jinħażen fil-wied u flok jibqa' sejjer jiġri lejn il-baħar u jintilef, jinżamm l-ilma wara l-wied, wara d-diga u minn hemmhekk imbagħad jitqassam. għall-użu agrikolu u anke f'dak iż-żminijiet kien jintuża għall-użu potabbli biex jitqassam bħala ilma tax-xorb. Iżda sfortunatament dan il-pjan, jiġifieri li jinbena ilqugħ fil-widien, mhux dejjem ta riżultati mixtieqa. Dan għaliex ħafna mill-widien huma mħaffra ġo blat poruż u għalhekk l-ilma kien jiskula għal ġo l-blat malajr wisq. Apparti hekk, l-ilma qiegħed kien kalamita għan-nemus. u minħabba f'hekk il-widien fejn l-ilma kien jistaġna setgħu jagħtu bidu għall-malarja. Id-diegi għandhom ukoll rowl importanti fejn jidħol l-immaniġġjar tar-riskju tal-għargħar minħabba li meta tagħmel xi maltembata, l-ilma li jkun qed jiskula u jiġri fil-widien tagħna jinżamm minn daw id-diegi u hekk nevitaw li dan l-ilma jispiċċa f'żoni urbani iktar 'l isfel matul il-wied. Id-digu wkoll jagħmlu funzjoni importanti ħafna fejn jidħol iż-żamma tal-ilma biex imbagħad maż-żmien jiskula minn ġol-blat u hekk ukoll jissupplixxi l-ilma tal-pjan u minn dak lat ukoll allura għandhom valur importanti kemm mil-lat ta' kwantità ta' ilma kif ukoll mil-lat ekonomiku. Il-kelma wied fiha nfisha hija xhieda tal-importanza tal-widien. Din il-kelma ġejja mill-kelma wadi, kelma ta' oriġini Għarbija, jiġifieri ilna nużawha xi elf sena, illi tfisser post illi wara li tagħmel ix-xita jimtela bl-ilma, jieħu l-ħajja u jerġa' jqum mir-raqda tas-sajf. Huma importanti wkoll biex jinżamm bilanċ bejn il-perjodi ta' xita u dawk xotti. Mingħajrhom, l-agrikoltura tagħna tkun prattikament impossibbli. Mingħajrhom, Ħafna mill-bajjiet ma jeżistux. Il-widien kienu u għadhom ta' ispirazzjoni għall-artisti tagħna. Issibhom imsemmijin f'ċertu leġġendi bħal l-Għarusa tal-Mosta, l-Eremita ta' Wied il-Għasel u l-Madonna ta' Wied Speranza. Wetty Lassel kien ukoll il-muża ta' Alfred C. Sant, illi kiteb il-kanzunetta li kulħadd jaf, L-Aħħar Bidwi f'Wetty Lassel kantata b'tant emozzjoni minn Sammy Bartolo. Jinżlu f'Wetty Lassel f'dawk il-ġranet sbieħ. Widien fittizji iżda b'karatteristiċi tipiċi ta' widien Maltin, insibuhom ukoll fil-letteratura, bħal Wi ta' Frid, fir-rumanz Taħt Tliet Saltniet ta' Ġużè Aquilina. U mbagħad hemm ukoll dawk l-istejjer miktubin għat-tfal minn Treverzara ambjentati f'Wied Peprina. Iżda maż-żmien intlifna fil-ħajja mgħaġġla ta' kuljum u ġralna bħal ulied il-kanzunetta L-Aħħar Bidwi, fejn morna fl-ibliet u nsejna l-għeruq tagħna fil-kampanja u fil-widien. Mixja fil-wied hija l-isbaħ ħaġa, hija avventura, hija mediċina kontra l-istress tal-ħajja ta' kuljum. U għalhekk għandna napprezzaw il-ġmiel li għandna madwarna u ovvjament ma nagħmlux ħsara. U hawnhekk ħanħallikom b'siltiet mill-poeżija ta' Anton Buttigieg. Meta tmur timxi fil-kampanja, ftakar sewwa illi qed timxi ġewwa l-ħolma t'Alla. Irfes bil-mod. Imxi bis-skiet u l-qima, kif timxi ma' pjanist meta bil-pjanu jieħdok bil-ħlew fil-ħolma ta' Chopin u d-dinja tiegħu. Ħabib, kun af Li qabel Alla sawwar id-dinja bil-ġmiel tagħha, Alla ħolom ħolma ta' għelieqi, ta' widien, għoljiet u xmajjar, kif jagħmel kull artist qabel ma jsawwar.